Salamaleýkum hormatly watandaşlar. Şu günki temamyzyň ady Aňyny ýitiren binamys. Diktator Berdimuhamedowyň bikanun prezidentlik kürsäni eýelemek we Türkmenistanyň gyzyl pullaryny ogurlamak üçin saýlap alan ýoly. Ol haýsy ýoly saýlap aldy? Özbaşdak onuň ýoly ýokdy. Sebäp näme diýeňde, Berdimuhamedow giç ekonomikada-da, syýasatda-da halk bilen işleşmekde, ýurt möçberinde ullakan halk bilen işleşmekde, aragatnaşyk etmekde hiç hili tejribesi ýokdy. Ol şoň üçin SSR ýykylandan soň bir oligarh sistema döredi. Ýa Berdimuhamedow şu sistema ynanja girmäni başardy. Ol diňe ýurt daşyndan hossar çykýan adamlaryň maslahady bilen işledi. Şu wagta çenlem şoň bilen işläp ýör we oglunam şo maslahat bilen prezident saýlady we şolaň maslahady bilenem iki müň on altynjy ýylda Konstitusiýany üýtgetdi. Özbaşdak Berdimuhamedow hiç bir zady başarmady işlän döwründe. Onuň başaran zady näme? Onuň başaran zady şu öňki taryhda bolup geçen diktatorlaryň syýasatyny öwrenmek we şony Türkmenistanyň içinde ulanmak, halka garşy ulanmak, halky ezip saklamak. syýasatyny öwrendi we şo syýasaty ulandy Türkmenistanyň içinde. Öňki diktator bilýäňiz men olaň adyny sanap oturjak däl, aýda aýtjagam däl, diktatorlar bolup geçdi SSRB-de we başga ýurtlarda-da. Berdimuhamedow şolaryň tejribesini ulandy öz syýasatynda. Şoň üçinem ol ýurtda ne ekonomikany ösdürdi, ne ýurtda kanun ýöretdi. Ol hiç zat etmedi. Ol diňe halky ezdi, yzarlady, basdy, türmelerde gynady, öldürdi. Nä sebäp boldy şolaryň ölmegine? Indi Berdimuhamedow başga-da bir ýene başarnady. Olam şo daşyndaky maslahatçylaryň aýtmagy bilen Diňe özüne reklama etdi. Şu soňky döwür esasanam YouTube we beýleki internet programmalaryň dünýä ýaýran döwründe bir reklama diýen zat has uly rol oýnap başlady. Şol adam ýalançymy ýa wele zynamy ýa ol jenaýat edipmi Tapawudy ýok. Şony reklama edip, şony arşa çykaryp many başardylar şu internet serişdeleriniň üsti bilen. Berdimuhammedowa-da muny düşündirdiler. Berdimuhammedowam özüni reklama edip başlady. Soňundan kim daşyndan şu türkmen syýasatyny öwrenmek islese, ol Türkmenistanyň içine girýär, diňe Gülalalygy görýär. Ä şol Türkmenistanyň programmasy bar, telewideniýede aw her gün nemede görkezýärler. O taýda ýa ol atyň üstünde otyr, ýa welosiped sürüp ýör köpçüligiň içinde. Muňa özüne näme diýdirmek isledi? Bul adam köpçülik bilen bile. Bul adamyň dünýägaraýşy örän üýtgeşik, sebäbi bu haýwanlar bilenem düşünişýär, ata-da münýär bu. Item saklaýan eken bul adam. Däp-dessura köp üns berýän eken bul adam diýdirmek isledi. Buny näme üçin etdi, daşyndakylar üçin etdi. Bunam etdiren şu daşyndaky maslahatçylar. Hawa. Şeýdip Berdimuhamedow köp wagtlaýyn adamlary arlap, ýurdy talap, hawa, e, tozdurdy. Ýa, ekonomika ösmedi. Adamlar işsiz galdy. Kanun ýöremedi. Garyp düşdi bütün türkmen halky. Bu ýerde sorag bar, käbirler diýýär, içinden diýýär döretmeli diýýär, uçgun diýýär-de, içinden döredip diýýär, şony hem syýasaty üýtgetmeli diýýär. Türkmenistanyň durumyny içinden syýasaty üýtgetmek mümkin däl. Sebäbi Türkmenistanyň içini, içindäki syýasaty ol daşyndan Berdimuhamedow tarapyndan transformirować edilen. transformerli edilen. Berdimuhammet şo daşyndaky güýçli başga ýurtlarda dowam edýän diktatorlaryň kopiýasy. Hä. We şolar şol öz kopiýasyny poddežka edip durdylar şu wagta çenli. Şoň üçin hem Berdimuhammedow şol öz häkimiýetini ýöretdi, režimini ýöretdi we Türkmenistana Absurdistan diýip at goýdular. Berdimuhamedowyň hiç ýerde, daşary ýurtlarda, Ýewropada ýa Amerikada ýa beýleki ýurtlaryň öňünde, syýasatçylaryň öňünde hiç hili abraýy ýok. Türkmenistan barada ýekeje bir mneniýe bar, o-da Türkmenistan Absurdistan. O absurdistanam nirden döredi? O Türkmenistanyň içinden döränok. O Türkmenistanyň daşyndan geldi. Ony Türkmenistanyň içine transformirit etdiler. Şu halk, indi orsçasy pokorny halk diýilýär-de, boýun egýän halk diýýärler, diýsek bolýar-da türkmençe. Şulary boýun egdirmeli. Şular ýaly syýasat ýöretmeli içinde. Özüňi reklama etmeli, halky yzarlamaly, basmaly, gürletmeli däl diýen syýasat ol Berdimuhamedowe daşyndan öwredildi. Berdimuhamedowyň özüni şu taýy goýup, meselem, özbaşdak goýup, sen şu işi et diýseň ýa şu ýurdy ýöret diýseň ýöredip bilmeýär. O görnüp dur ahyryn. O ýöredip bilmedi. Oňa şo daşyndan öwredilen zatlary has bolşundan beter edip, ýurdy ýykyp talady. We dogan-garyndaşyny halka garşy goýdy. Şu wagt Berdimuhamedowlaň garyndaşy diýseň bütin halk ýigrenýär şony. Indi bulaň ýaşamana, Türkmenistanda galmana hiç hili ýagdaýy ýok. we Türkmenistany dolandyrmana ýagdaý ýok. Indi şo öz etmişlerini ýapmak üçin şony bassyr üstür edip halkdan we geljekki nesillerden gizlemek üçin owuny getirip goýdy we onam indi özbaşdak şo daşyndan öwrenen reklama syýasaty bilen tasa getirjek bolýar. Oň häsiýetini, oň syýasatyny, oň özüni alyp barşyny O ýüzüne edilýän makiýažlaryň şoň hemmesi şo Berdimuhamedowyň şo öwrenen zatlary. Özbaşdak hiç zadam bilýän owal adam. Häzirem şony özbaşdak goýuň we şo tokaýyň öňünde oturdyp, şu tokaýyň aňyrsyna çyk diýseň, şo tokaýyň aňyrsyna çykmana ýolam tapmaýan şol adam. Şolar ýaly Berdimuhamedow şolar ýaly adam Türkmenistana lider boldy, ony lider edenem daşyndan. Indi şoň üçin ýaňky soraga gaýdyp gelýän, içinden oňa garşy çykyp ony aýyrmak mümkin däl. Diňe daşyndan ullakan syýasat, ullakan kuwalda bilen şol nemäni gursaň Pahnany ursaň, agajy ýarýar şo, ýarylmaýan agajy ýarýar şo. Şony güýç bilen urubilseň. Çagakan bir müň dokuz ýüz altmyş dokuzynjy ýylda erbet gar ýagyp Türkmenistana sowuk boldy. Atam pahyra kesel ýatyrdy, kakamam iki mekdebe gatnap, ertir bir mekdebe, öýlän beýleki mekdebe gatnap okadýardy. Bizi eklemek üçin gazanç edýärdi. Men şonda öýde galan ýeke-täk bir şol odun döwäýjek adam, ýaş ýigit, ýaňy bir on dört ýaşymda. Şo wagtlar ilki urýan alyp bilemok, soň ýuwaş-ýuwaş hawa şo agyrrak nemeleri göterip urup, şo pahnalylary bilen kökleri, ullakan agaçlaryň köklerini, düýplerini özlerini ýaryp, şo peçde ot ýakyp Içerini ýyladýardyk-da. Türkmenistany iltwetmek üçin şo pahnany goýup, üstünden kuwalda bilen urup, şu diktaturany ýaryp, tyr-pytyr etseň, ana şonda Türkmenistan ýörýär, üýtgeýär we türkmen halk respublikasy dörýär şonda. Şonda bu binamyslar Bu akylsyzlar, bu aňsyzlar özlerine girmäne deşik tapmaýar. Biz adamlary, türkmen hereketiniň agzalary we beýleki progressiw hereket edýän Türkmenistanda demokratiýa getirmek isleýän adamlar birleşeliň. Ýa biz birleşdik, On ikinji fewralda iki müň ýigrimi ikinji ýylda köp guramalar bize girdi. Biz şu wagt Türkmen birleşen demokratik fronty hereket. Hawa, şol Türkmenistana demokratiýany getirmeli biz. Kim näme diýse diýibersin. Demokratiýa diýmek, iki adamyň aragatnaşygy, söhbetdeşlik, birek-birege hormat goýmak, birek-biregi diňlemek we sen onuň prawasyny basgyrlamaly däl, olam seňkini. Ana şu demokratiýa diýilýär. Ullakan masştabda, respublikan masştabynda kanunlar demokratiýa bolmaly, demokratiýa üçin ulanylmaly. Ana şoňa demokratiýa diýilýär. we ekonomikany ösdürmek üçin ulanylmaly. Halky sosial taýdan üpjün etmek üçin ulanylmaly. Ana şoňa demokratiýa diýilýär. O demokratiýa diýden diýip o daşardan bir däli öküz ýa göle getirilenok şo içini bar Türkmenistanyň neme pagta meýdanlaryny basgylap obalaryny basgylap çyksyn diýen manyna bular halky gorkuzmak isleýär. Olar ýaly zat ýok adamlar. Dogry düşüniň. Demokratiýa diýmek, aň-düşünjäni ösdürmek, aň-düşünjäň üstünden ösdürmek. Aň-düşünjesi bolmadyk adam demokratiýa düşünmez. Men size saglyk dileýän, hawa, kanagatly boluň. Biz bu işiň ugrunda işläp otyrys adamlar. Gije-gündiz işleýäs şuny. Goýamzok şu işi. Nesip bolsa, Bu zatlara men baha berip oturmaýyn, daşyndan bolup geçýän zatlara. Ýöne şo bolup geçýän zatlar ýaňky şo Berdimuhamedowa maslahat berýän adamlaryň çüýrän agajyň basym ýykyljakdygyny görkezýär. Şondan soň hemme zat düzeler. Nesip bolsa, näme elinden gelýän bolsa etsin, biz daşyndan geleris, gireris içine. Şu aeroporta düşen gün mysal küşer daşymda aeroportdan aňryk bararys Türkmenistanyň Aşgabat şäheriniň orram ortasyna halky daşymyza ýygnap, şo ýerde biz yglan ederis türkmen diktaturasynyň ýykylanyny we indi türkmen halk respublikasynyň gurjagyny halkyň öňünde beýan ederis. Halk bize düşüner, halk bize garaşýar. Köp sag boluň, hemmäňize jan saglyk, maşgala abadançylygyny dilýän adamlar.